Salowm aleýkum watandaşlar. Näme Türkmenistanda aç ölen barmy? Gül ýaly ýurdumyz bar, asmanymyz asuda, aý ýene nämeler? Daşoguz welaýatynyň haýsy etrapda? Görogly etrabynda çöregiň üstünde dawa bolup, unmy, çörekmi dawa bolup, Hawa bir sany adam ýogaldy. Ana. Näme hökman aç ölende hasapmy diýip o jogap berýedik. Aç ölýänçä seretmeli dälmi diýip. Ine Azatlygyň radio nemesinde bar ýutubda girip diňläp bilersiňiz. Hä başda dawa bolýa. Hawa o meniň oçurymda meniň oçurdym oçursyz girmede sen girme hawa şonuň ýaly dawa yza ýumruga girýa. Oba soň şo satyjy diýe pokupatellere itýe iten pille şo lesnitsadan ýykylyp lesnitsanyň burçuna oba kellesi nemedip ýarylyp bir adam ölen diýe. Azatlykda berlen maglumata görä aýal maşgala. Hany gül ýaly ýurdumyz bar. Oçir nirde ýok. Oçir hemme ýerde-de bardyr ýöne adam öldürilen oçiri görkezäý maňa doktor. Oçer nirde ýok diýip ýazýaň. Adamy ölüm derejä getirýän da ot ölmeli ýöne men şo çöregi almaly diýen. O oçer nirde? Subutnamaň barmy men saňa ýene bir gezek düşündir otyr. Roza baýramyndan soň esasy şo baýram namazy esasy metjitde okalmady şo barada radioda aýtjakmysyňyz öz kanalyňyzda diýip men azatlyga ýüzlenenimde biz ýene bir näçe ýerden tassyklamasak Şol maglumatyňy biz çykyp aýdamzok diýdi. Diýmek, yzynda, yzynda subutnama bolmasa, o şolar çykyp aýtmaýar. Men şoňa göz ýetirdim bir gezek. Diýdi, diýdi, gerek däl. Eý, sen eger şo ölini görkezende-de, ine, şul oçerkde ölen adam diýende-de, ýok, bul maneken diýersiň, bul kukla diýersiň. Ýa-da türkmen däl diýersiň. Hawa, soň näme diýip ynandyrmaly saňa? Ýok, Türkmenistan indi gülala-ýulluk, gülala-güllük, hawa. Bolýa, bolýa, doktor, gel, ine, şiňňal, ot, Mysal getireli, lýuboý bir zady ot praktikada barlap görýärler, hatda naharyň duzuny görjek bolsaň, o duzuny datýaň sen, iýip görýäň şu nahardan, soň aýtýaň, hä, duzy şor ýa kem, ýuwan ýa şor diýip sen şonda aýtýaň. Eger Türkmenistan hakykatdanam oňat gowy ýurt bolsa, gowy ýurt bolsa, indi seret logika işlet, näme üçin millet daşary ýurda gaçýar? Bardan migrasiýanyň öňündäki oçury gör. Gör, pasport aljak bolup duran oçurlary gör sen. A Gülala güllük bolsa şo ýapyşmazmy şu diş dyrnak bolup, men gitjek däl şu ýurtdan, ölsemem şu ýurtda öljek diýip adam ýapyşmazmy? Dakazat et soň gürle sen ýaly körlere dakazat etmek gerek däl sen şo bar bir körlügiňe galýaň. Bar bir körlügiňe galýaň. Haýsy ýurt gidenak. Heý. Eger ýurt Türkmenistan hakykatdanam gowy bolýan bolsa bir aý, bir aýjyk açyp goýsun granicany. Açyp goýsun ine, çykyp bileniň çyk diýip, çykyp bileniň çyk diýip bir aý açyp goýulsyn. Bilýänsiň näme boljany, ýürejigiň bilip dur. Ýöne bu ör boýnuň bilen oba boýun alasyň gelmeýär. Ýapykmy şu wagt? Hawa ýapyk şu wagt. Bardan diýo Tirmestan, Türkmenistanda migrasiýanyň oçuryny gör barda. Bardany gör. Nähili ýagdaýda dur. Bize videolary gelip otyr. Jaň edip aýdyp otyrlar. Howa ýapyk şu wagt. Howa ýapyk. A halk onuň ýaly dyzamaz çykjak bolup eger oňat gül ala güllük ýurt bolsa. Aý aeroportda nähili dogasyny okap soň gaýtdy şonam aýt. Allajan hudaýjan şu meni ötüräýedirler. Allajan hudaýjan meni yzyma gaýtarmasynlar. O üç ýüz altmyş öwlýalar owa. O hezreti Dawut hezreti Ýusup hezreti Ömer şu kimi tanaýan bolsa şolara ýüzlenip dogasyny okap soň çykyp gaýtdy. Watandaşlar indi ikinji meselä geçjek bolýan. Bu gün aýyň on dokuzysy. Farhat Meýmankulyýew, köpçülikde Farhat Durdyýew diýip tanalýan watandaşymyzyň tutulanyna iki aý boldy. Serediň, tutulanyna diýen. Wersiýalar ikä bölünýär. Bir wersiýada entäk Farhat Türkmenistanda Eý, Türkiýede bagyşla. Türkiýe döwletinde bir wersiýada owa, adwokatlar işläp otyr, ýakynda çykmaly. Bir wersiýa şoň ýaly öňe sürülýär. Beýleki wersiýada tutuldy, ertire äkidildi Türkmenistana. Owa, Türkmenistanda o hatda urup oturan adamlaryň ýüz, ýüzüne protiwogaz geýdirip, ady, familiýasy, owa, köşüden, hitrowkadan diýip, owa, ana Geldi Kärizow, owa, olara çenli aýdyp otyr. Indi iki wersiýa bir-birine gapma-garşylykly gelýär. Ýöne, ýöne, şo Farhat tutulandan soň, On dokuzynjy maý günem, agşam sagat on birler töweregi, onlar töweregi tutulandan soň Farhatdan habar ýok. Farhady gören adam ýok. Indi iki sany diýe halkara derejeli, meždunarodnowa ranga diýe, meždunarodny urwin, güýçli basgançakda, ýokary basgançaklardan. Indi bir akyla sygmaýan zat, akyla sygmaýan zat, ot adwokatyň polnomoçiýasy diýeli, men tutuldym. Adwokat Opredlýonny sagat nemesinde, gün tertipnemesi boýunça girip görüp bilýär. Öz podopeçnisine, öz klientine, mysal üçin men tutuldym, meniň ýanyma girip, gözümde göwün barmy ýa ýüzüm çişmi, näme boldy diýip soraýar, e şunuň ýaly şunuň ýaly boldy diýsem, derrew neme bilen çykyp bilýär. Entäk sudy bolmadyk, jenaýaty boýnuna goýulmadyk meniň klientimi şunuň ýaly urýalar diýip, kepbesini ýakyp bilýär. Şoň ýaly polnomoçýa al adam, ýöne näme üçindir şol halkara derejeli adwokat bar bolsa, on sekuntlyk Farhadyň söze, sese, Watandaşlar men Türkiýede, Türkmenistana ugradylmadym, gaýgy etmäň diýen sözüni näme üçin çykaryp bolanýok? Näme üçin? Bul bir, bul birinji mesele. Ikinji mesele, her bir ministrler jenaýat edip tutulýa, ministrler basylýa. Häkimleri basylýar, hatda prokurorlar basylýar. Hiç bir wagt adwokatyň ady gizlenilmeýär. Pelançe-pelançe adwokat işini alyp barýar şonuň diýip, adwokatyň ady tutulýar. Emma bu Farhadyň meselesinde glawnyý sorag Farhadyň nirdedigi belli däl. Ondan has gizlin, has sekretnyý mesele, adwokatyň kimligi belli däl. Belli däl. Kim ol adwokat? Men taryhda göremak entek muň ýaly zat, watandaşlar, göremak. Her bir ministrler, her bir güýçli-güýçli bir O Al-Kaýda diýdi, ýene bir gör diýdi, o terroristiçeski nemeleriň adamlaryny tutýarlar-da, ot, güýçli, o öý zat ýaryp näme edip, müňlerçe adam öldürip ýörenleri tutup, şolary sud edip basýarlar, şolaryň adwokatynyň ady gizlenmeýär. Emma Farhadyň adwokatyna gezek gelende belli däl, aýalmy, erkekmi, türk watandaşymy ýa daşary ýurtly watandaşmy, Belli däl. Emma, emma, nygtaýarlar, waý, bize ynanaýyň, Farhat Türkiýede. Sebäbi diýe, biz Türkmenistan bilen diýe habarlaşyp durus diýe, Türkmenistandan bize diýe svodka gelenak diýe. Farhat getirildi ýa Farhat pelan SIZO-da ýa nämede, EWS-de ýene bir ýerde otyr diýip, bize svodka gelenak, hä, diýmek, Farhat Türkiýede diýmek. Watandaşlar, Türkmenistandan maglumat geler diýip garaşýan adam Türkmenistan maglumat berermi? Awtoritarny režime eýe bolup duran döwlet, diktator režim bilen ýönetilip durulan döwlet maglumat berermi? Ine Farhat geldi, pelan günläp aç goýduk, pelança pelança urdurdyk ýa pelan iş etdik, aý urulmasyn, sögülmesinem Farhat bizde diýip maglumat berermi? Ýok. Maglumat berse şarpyk özüne degjegi belli. Hakyny gözleýän adamy şeýle ýagdaýda tutýaňyzmy diýip o köp adamlar kelle ýalňaçlap durmaly dünýä guramalarynyň öňünde. A samsykmy olar maglumat berip? Farhat bizde arkaýyn bolaýyň diýip. Bul bir. Owa, DWT lideri Myrat Kylyçewiç Kurbanow bir zdaniýa görkezýä, Türkiýe döwletinden zdaniýa bir. On sekuntlyk. Ana diýe Farhadyň meselesi şu taýda çözülip otyr diýe. Hiç kim bilen o ýerde hiç kim gürleşmedi. Öýle daşyndan bir zdaniýa näme etdiler. Serediň, biz diýe subutnama bilen gürleýäs diýe. Ine elimizde subutnamamyz bar diýe. Eger şol subutnama ornuna getjien bolsa men müň sany subutnama goýjak şoň ýaly. Bir zdanýany subutnama diýip, oba görkezýän bolsa, müň sany subutnama ýasamak men üçin problema däl onda. Ine, ine, ine zdaniýa, indem ynanyň, Farhat Türkiýede. Bilemok, haýsy samsyk ynanarka oňa. Bolýa, Farhat Türkiýede bolsa, bir ýeterlik bir delil goýup bolanok, meňki aýdyşym ýaly. Halkara derejeli adwokaty bar bolsa, pul tölenip oturan bolsa, Näme üçin on sekuntlyk şonuň wideosyny neme mene neme galasowy alyp bolanak şondan ses wideosyna nä geçdim men diňe sesi watandaşlar men Türkmenistana ugradylmadym men Türkiýede diýen sesi näme üçin çykaryp bolanak nirede iki aýyň içinde iki aýyň içinde on sekuntlyk ses E ýene-de biz diýe fakt bilen gürleýäs diýe. Farhat diýe Türkiýede diýe. Hawa. Bolýa. Farhat tutulanda dört adam tutulýa. Dört adam tutulýa. Ýani şu taýda bir glawny sorag ýüze çykýa watandaşlar. Dört adam tutulýa. Bahtyýar diýip bir türkmenistanly watandaşymyz, şonuň aýal maşgala, näme aýaly, zenan maşgala. Farhat Durdyýew, Hawa, dördünji Ýunus diýip tanalýan adam. Indi serediň, watandaşlar. Şunuň ýaly ýagdaý bolýa-da, üçüsiniň ady-familiýasy zady habarlara berilýär. Dördünji adam Ýunus şol. Ady-familiýasy başga onuň. Men bilýän adyny-familiýasyny. Ýöne şol dördünji adam türk watandaşymy, Türkmenistan watandaşymy, takmynan, elli ýaşdan geçen adammy, altmyşa ýakynlaşanmy ýa entek ýaňy bir gullukdan gelen oglan, şo wozrost barada-da Maglumat ýok. Aýal maşgalamy, erkek adamy, ol barada maglumat ýok. Haýsy döwletiň watandaşy? Farhadyň ýanynda tutulan dördünji adam. Türkmenistanyň watandaşymy, Türkiýe döwletiniň watandaşymy? O barada maglumat ýok. Näme üçin? Näme üçin? Bir watandaşymyz göni efirde Murat Gurbanowa ýazgy üsti bilen şo soragy berýär. Dördünji tutulan adam şo Ýunusmy diýip. Hawa Ýunus şol diýýär. Şo ýerde diýýär sistemada diýýär zboý beren diýýär. Siz boý beren diýe sistemanyň ýalňyşlygy bilen. Owa diýe şonuň ady geçmän galan. Ýok. Bolup biljek zat däl. Asla bolup biljek zat däl. Bu ýerde diýmek başga bir nemeler bar. Näme üçin dördünji adamyň ady belli bolmady? Näme üçin? Ana bul sorag. Bolýar. DBT herekediniň lideri Myrat Gurbanow Farhatda diýe Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan berlen diýen sygynmasy bar diýen. Politiçeskiý ubeýşe, rus dilinde aýdanda. Bolýa. Farhadyň ýüzi belli. Hawa, şu açkylyja oglan çykýa sögýä. Hawa, tanaýas. Seriýa nomeri, TC nomeri diýerler-dä türkçede. Ine, seriýa nomeriniň üstüni zamaska edip, ine, ine, serediň, ine, ine, şul Farhadyň uluslarara koruma kimligi şul. Hawa, ine, serediň diýip. Dilde aýtýa bar diýip, dilde aýtýa bar diýip. O kän zat bar, bar zat sanalyp otursa, ýöne görkezilen zat fakt bolýa. Dilde aýtmak bir başga, şony subut görnüşinde hawa neme etmek bir başga. Hawa. Bar diýe. Uluslar ara korumasy bar diýe. Birinjiden, onuň şol uluslar ara koruma berýän filialy ýapyldy Türkiýe döwletinde. Berenak. Ol bir. Ikinjiden, ine, bizem şu aktiwizm ýolunyň içinde-de, ine, men, egindeşlerim, oba, megapolisler diýilýär, uly şäherler, Stambul, Izmir, Antaliýa, Ankara, ýene birki sany uly şäherlerde sygynmajy alanoklar. Farhada gelýä-de Ankaradan berilýär. Näl ýagdaýda? Ankarada berli bir görseň Stambuldadyr bir görseň Ankaradadyr malades hereket etdi neme etdi oba eden plýus işleri bar Farhadyň oba ýok diýjek däl ýagny konsulstwo bilen işleşen bir topar maşenniklary oba zapislaryny çykaryp görkezdi plýus eden işleri bar hereket etdi ol ugurda ýöne ýöne özbaşdak hereket etmäne sygynmajy bolan adama oba sygynma alan adama özbaşdak hereket etmäne rugsat berilenak Baryp zaýewleniýe ýazmaly, şuň ýaly, şuň ýaly, ýa bolnitsa meselesi boýunça, ýa ýakyn garyndaşymy görüp gelmäge, ýa şuň ýaly başga näme boýunça gitmesem bolanak diýip, rugsat alyp, putýowçnyý list bilen gitmeli. Emma, diýmek, Farhatda ýokdy şol. Eger halkara derejeli elinde sygynmasy bar bolsa, maksimum, maksimum üç günde çykmalydy. Üç günde çykmalydy eger aňra ýatsada bära ýatsada iki aýdan bäri adam oýnap gelip otyrlar ene farhat türkiýede ene farhat türkiýede ana farhat türkiýede biz amerika çykarjak bolýas hawa hany bizler elimizden näme gelýär biz näme hereket edeli diýip hatda zuma çagyryp ýunus bilen gürleşende aýak aşagyna garyşmaň iki günde çykaryp alýas farhady arkaýyn boluň diýdi. Iki gün däl, iki aý geçdi. Iki aý geçdi. Bolýa diýdik. Sesimizi çykarmadyk. Hiç ýerde ne çelenç, ne efir, ne tiktok, hiç ýerde hiç zat aýtmadyk. Howa tutuldy. Adwokatlar işläp otyr diýen jogaby berip durduk. Hany, iki aý geçdi. Howa. Soň indi bir aýtsalar, bir şuny ýaly ine fakt bilen gürleýäs diýenler-de bir zdaniýany görkezýär, Türkiýede näme köp, bina köp. Fakt bilen gürleýän diýenler indi bir Çyslosynam aýdaýsa, watandaşlar, bir dogry düşüniň. Täze täze ýyla çenli biz sizi aldajak diýip. Ýene bir tema. Watandaşlar görýänsiňiz ýutubda owo. Özlerine ot şul eden işiň näme diýende ýene çagalar palçyk oýnap otyrýandyr näme şeýle diýende aý nahar bişirip otyryn aý ýene öý gurup otyryn aý ýene näme diýip ot çagada çaga düşünjede o öýkelemeli däl entek owo kiçjik. Edil şonuň ýaly Men diýe, hawa, kritika etýän diýe-de, tankyt etýän diýe. Tankyt aslynda bolmaly zat. Hawa, demokratiýa tankytsyz bolmaýar. Hawa, mysal üçin, men şu kepkany şuny ýaly geýdimmi? Sen şuny egri geýdiň diýmek, eýýäm şo meni tankyt. Diýmek, men şuny dogrulamaly. Men muňa düşünýän. Ýöne tankyt diýip, töhmedi garyşdyrýarlar, watandaşlar. Ine, efirlerde görýäs. Hawa, aý, sen eýtdiň. Aý, sen ol bilen ony etdiň. Waý, sen onuň puluny aldyň. Waý, sen muny näme etdiň? Oturyp haýran galýan. Nämeler bolup otyr? Hakyky-da, ot, hakyky men ot, bilemok hut. Tankyt bilen töhmediň tapawudyny bilmek şoň ýaly gynmyka? Halka şou gerek. Ýöne, ýöne, biz özümiz halk bolup, hökümete şou bolup ýörüs. Hany şulary gysyp göreli, şulara pasport bermäli, onda nämiş ederkä? Hawa, şulary şu diňe ak maşyn münmeli diýip göreli, onda nämiş ederkä? Çydarmyka? Äý, sen Aşgabada gireňok başga welaýatdan bolsaň. Diýip, şoň ýaly kanun çykaryp göreli, onda näderkä diýip, ot. Aslynda, biziň üstümizden şou görlüp ýör. Bizem öz gezegimizde o başgalaryň etýän işine şou gören ýaly baryp seretjis, tüweleme. Aýtdym-da, şuň ýaly uruşly wideolar, näme, wideolarda dawalar bolsa, prosmotrlaram gowy, oba, oňat-oňat kommentariýalar hem ýazylýar. Bolýar, şowda ýöräbereli watandaşlar. Ýöne geljekki neslimizem ýetişip dur. Hawa iki aýakly iki günde diýen ýaly gaty görmäň. Men özümden uly nesle bize şo bir pokoleniýa uly özümden bir on bäş ýigrimi ýaş ullara siziň dymyp oturmagyňyzyň netijesinde ine biz şu güne geldik. Men özümden ululara aýtýan ýöne özümden soňky pokoleniýadan şo sözi eşitmejek bolup Dyrjaşýan, dyrjaşýan. Hatýa bu şo sözi eşidende ine seret, ine biziň eden işlerimiz. Hatýa bu bir dyzadyk, hatýa bu ymtyldyk sizle bir ýagty geljege çykarmak üçin. Bir demokratik döwletde, bir adalatly döwletde ýaşatmak üçin biz dyzadyk diýip hatýa bir subutnama goýarys. Bir tarapdan düşünse-de bolýa, näme köneleriň bir sözi bar, Ýer gaty bolsa diýe öküz öküzden görer diýe. Ol çykdy akyl öwretdi, bul çykdy akylyny näme etdi, ol näme etdi seniňki ýalňyş diýdi. Pikir ylalaşmasaň, pikir ylalaşmasaň, oba, derrew agente çykardylar. Sen agent, sen kime işleýäň? Oba, soň duran ýerimizde durýas, soň bir-birimizi günäkärläp başlaýas. Ana, sen ony etdiň-ä, sen buny näme etdiň-ä, ana, pažalsta. Bu gün on dokuzynjy iýul, on dokuzynjy iýul. Farhat Durdyýew, oba, halk arasynda Durdyýew diýip tanaldy, öz hakyky familiýasy Meýmankulyýew. Tutulanyna iki aý boldy. Ýigrimi birinji asyrda ýaşaýas, watandaşlar. uly eýeçilik döwri däl. Ýigrimi birinji asyr. Bu sözi näme üçin aýtdym? Indi Türkiýede ablawa gidip otyrda, näme, gaçaklar, ýabanjylar üçin-de, daşary ýurtlular üçin. Dron bilen kowalap tapýarlar. Haýsy köçä döndi, nireden gaçdy, nirä näme etdi. Şoň ýaly bir näme döwürde gözläp tapmaly bolsa adamy hatda şo howadan dronda gözläp tapyp otyrlar. Emma iki aýdyr bir adam, ady-familiýasy belli, ýok. Ýigrimi birinji asyrda ýaşap ýörüs. Ýöne şol adam ýok. Näme diýmek? Pikirlenik görüň şu soragyň üstünde. Näme diýmek? Ýigrimi birinji asyrda bir adam gürüm-jürüm edilýär, ýok, belli däl. Näme, iňňem ol? Ýa ýiter ýaly. O, watandaşlar, ene iki aý boldy. O, çagalaryň bir goşgusy bar, Aglama gurjak diýip. Şo aglama gurjak edip, aldap ýörler. Bolýa. Aldabersinler-ä, nirä çenli näme etdiler? Farhatmy, ýokmy? Ýok Farhat. Belli däl nirdeligi. Bar bolsa-da. Türkmenistandanmy, Türkiýedemi? Belli däl. Watandaşlar, bizde zamknutý krug emele geldi. Zamknutý krug. Biz, aktiwistler, halk bilen güýç. Halk bilen güýç. Halk arkamyzda durmasa, aktiwistleriň edip biljek işi ýok. Halk, halk öz gezeginde aktiwistlere seretýär. Çykdy bir-iki sany aktiwist diýip, hawa. Kimdir biri, Şular bir zat başarsa, şular bir zat başarsa, şo başaran lýugotasyndan bizem peýdalanyp bileris diýip, Aý, peýdalanmasagam biz prezidente, hökümete sögmedik-ä diýen düşünjä eýerip otyrlar. Şo biz halka seretýäs, halk aktiwistlere seretýär. Aktiwistler halka seretýär. Şo zamknuty krugda şeýdip aýlanyp durus. O efir açyp, oba sagatlap oturyp zat edip ýok. Ine, tim boli, görüp otyrsyňyz watandaşlar. Türkiýede ablawalar güýçlendi. Entek saýlaw bolmanka, hatda ýanwar aýynda, Türkmen Helsinski fond ýutub kanalda bar. Ýanwar aýynda pasportyň men kanunlaryny düşündirdim watandaşlar. Ine, şu altmyş üçünji ýylda geçirilen konwensiýa Türkmenistan boýun egdi, bize pasport bermeli diýip düşündirdim. On sekiz minuda çenli türkmen dilinde düşündirip, ondan soň türkmenistanly watandaş bolup, türkmençä düşünmeýän bolsa, rusça bilýän bolsa, rusça näme etsin diýip, on sekiz minutdan soň hatda rusçalap aýdyp berdim. Men ekrana çykardym şu Türkmenistanyň gol çeken dokumentlerini. Ine, serediň diýip. Şunuň esasynda biz pasportymyzy almaly diýip. Bilemok halk nähili düşünýär, men pasport talap etmeli, men aýdamok o taýda sen prezidente garşy çyk, ýa hökümede garşy çyk diýemok, prosta öz hakyň üçin göreş diýen. Etmeli diýeris, howa etmeli, köp zat etmeli, etmeli. O etmeli, etmeli diýen bilen o alma biş, agzyma düş. Almanyň özi gelip agzyňa düşenok, şo almany ýa bir Kesäp oklap nämedi bolmaly ýa taýak bilen kakgy bolmaly yralap bolmaly şu alma üçinem hereket etmeli. Emma oturýas alma biş agzyma diş. Gerekmi pasport? Hak hukugyňyz gerekmi? Geljekki nesliň öňünde ýüzüňiz utandyrmajak bolsaňyz, şol niýetiňiz bar bolsa watandaşlar gymyldamaly. Hak hukugyňy soramak jenaýat däl. Eger ynanmasaňyz ene daşary ýurtlardan seredip oturansyňyz aglaba oba Türkiýe döwletinden seredip islendik bir Türk watandaşyndan Abi, ýa abla, hakkyňy sawunmak suçmudyr diýip, sorap görüň. Hakkyňy soramak günämi, ýa jenaýatmy diýip sorap görüň. Alýaňyz jogabyňyzy. Maňa ynanmasaňyz bir özüňiziň bir ynanýan tanyş tanyş bir bilişleriňiz bardyr. Şolardan sorap göräýiň. Sen maňa pasport bermäne borçly konsulstwa. Pasportymy ber diýmek günämi ýa jenaýatmy? Prosta öwrenip görüňler. Öňem, nätjäm bir gez agay. Ukrainada uruş gidip dur. Ukrainanyň konsulstwasy ber otyr daşary ýurtda. Öz konsulstw. Na pasport. Ber otyr. Türkmenistan parahat döwlet berip bilenem. Näme türkmen halky taňrygargan milletmi? Ýa maňlaýynda şahy barmy? Seň maňlaýyňda şahyň bar şonuň üçin ýurdyňa gidip almaly diýip. Özümiz günäkär watandaşlar özümiz günäkär. Bolýa saglykda görşeliň watandaşlar efire geleniňiz üçin köp köp sag boluň minnetdar. Öýüňize saglyk bereket.